ئەم کاتتان باش من ناوم تانیە تەلعاتگیلیە هاودامەزرێنەری رێکخراوی سید فاوندیشنم کە رێکخراوێکی کوردستانیە و لە هەرێمی کوردستان کار دەکاتن بۆ دابینکردنی مافی مرۆڤ بۆ هەموو چون و توێژەکانی هەرێمی کوردستان. هەروەها کار دەکەن لەگە ڕزگاربووانی توندی تیژی بۆ ئەوەی ژیانی خۆیان بتوانن بەرەو باشتر ببن و دووبارە بگەڕێنەوە لە ناو کۆمەلگاکە بە ئاسایی بژن. ئەم کارە یان ئەو مەجالەی کە من کاری تێدا دەکەم حەتمەن مەجالێکی ئاسان نییە، بەڵام تا گەیشتوومەتە ئێرە بە چەند قۆناغێکەوە ڕۆیشتوومە تا توانیومە بگەومە ئەو کەسایەتییەی کە خۆم ئێستا وەکوو تانیا پێیەوە ناسراوم. بە منداڵی زوڵم و زۆردارییەکی زۆرمان بینی لە لایەن ڕژیمەکانی پێشووتر، ئەوەش وای کرد کە من بمەوێتن مەجالێکی کارکردنی خۆم ئیختیار بکەم کە وا بۆی بتوانم ئەو زوڵم و زۆردارییە نەهێڵم وا بکرێتن بۆی کە یارمەتی خەڵکی بدەن بۆی ئەوانیش ئەو شتە ناخۆشانەی کە ئێمە پێیدا چووین کەس و کاری منان پێیدا چوون دووبارە نەبێتەوە لێرە لە کوردستان ئەوە وای کرد کە من اختیارم کرد بچمە ناو مەجالی سیاسەتا کار بکەم حەتمەن وەکو ئێوە هەموو لایەکتان دەزانن کاری سیاسەتیش بۆ مێینە بۆ کچ بۆ ژن ئاسان نییە. زۆر بەربەست هەبوو بەردەمما، زۆر شت هەبوو کە وای دەکرد یان دەیانویست من سارد بکەنەوە یان ڕێگریم لێ بکەن بۆی نەچمە ئەو مەجالەدا. بەڵام من ئامانجێکم بۆ خۆم دانا و کارم کرد بۆی بتوانم بگەمە ئەو ئامانجە و بتوانم ببمە ئەو کەسایەتییە کە من ئێستا تانیە پێی ناسراوە. ئەم ئامانجەش ئاسان نییە کە یەکێک بۆ خۆی دایبنێتن ئەگەر یارمەتیی کەسانی دەوروپشتی خۆی نەبێ. بۆوەی من بگەم بە ئامانجەکەی خۆم، حەتمەن دەبوایە باوەڕ زۆر بە خۆم هەبێت و کار لە سەر خۆم بکەم بۆی بتوانم لە هەموو ئاستێک و لە هەموو قۆناغێکا بەرەو باشتر بڕۆم بۆ ئەوەی ئاخیرەن بگەم ئەو ئامانجەی کە خۆم دەمەوێ. بەڵام هەبوونی کەس و کاری خۆم، ئەو کەسانەی کە منیان خۆش دەوێ، ئەو مامۆستایانەی من لە دەورو پشتی خۆمە، بۆی بتوانم ڕاوێژیان پێ بکەم، بۆی بتوانن یارمەتیدەری من بن، بۆی بتوانم من بە کراوەیی قسەیان لەگەڵ بکەم و یارمەتیم بدەن ئەم بەربەستانەی کە دێنە بەردەمم چۆن بتوانم حەلێکیان بۆ بدۆزمەوە. دروستکردنی ئەم تۆڕە لە دەور و پشتی خۆم وای کرد کەوا ئەمانە هاندەر بن بۆ من بتوانم بگەم بە ئامانجەکەی خۆم لە هەمان کاتیشە ئەگەر هەرچی کاتێک من کەوتم ئەو تۆڕە من هەڵبگرێتەوە بەڵام لە هەمان کاتیشە بۆ ئەوەی ئەم تۆڕە دروست بێتن دەبێتن من خۆم متمانە بەو کەسانی دەور و پشتی خۆمم هەبێتن کەوا ئان مەسلحەتی منیان دەوێ و دانوێ من بەرەو باشتر بڕۆم. بۆیەش ئەلێرە من دەڵێم هەموو کچێک، هەموو ژنێک، هەموو مێینەیەک لێرە لە هەرێمی کوردستان دەبێ ئێمە کار بکەین بۆی بتوانین بگەینە ئامانجەکەی خۆمان ڵەرێگای ئەوەی کە خەڵکانی دەوروپشتی خۆمان متمانەیان پێ بکەین کە بتوانین ئیختیاراتی ڕاست هەڵبژێرین بۆ ئەوەی بگەینە ئامانجەکەی خۆمان بەڵام لە هەمووی گرنگتریش ئەوەیە باوەڕمان بە خۆمان هەبێتن و هیچ بەربەستێک نیە ڵەرێگامان بوەستێ. حەتمەن هەموو شتێک حەلی هەیە. هیوادارم هەمووتان سەرکەوتوو بن و بگەنە و ئامانجەی کە خۆتان دەتانەوێ. زۆر سپاس.